Di sepital. Lina, Hello. Tu sepital, sapa tu? Aku Lina. Lina ngena sapa dek? Aku ke bejaku enggau siko inu dutur nama iya dutur Jessica. Dutur eno tala Jessica bisi orang ke bejaku enggau nuan. Hello sapa tu? Nuan nibuh nemu sapa aku. Nuan Jessica eno ngachau aku nesen. Keti nuan nemu nama kabar aku? Abai dutur Jessica. Ken pan lalu datai. Jessica ulih nulung aku deh tu. Nuan ngasuh aku nulung nama? Aku belakun bisi sakit raya nuan lalu madah ngagai pangan aku laban aku udah nama nadai seput tauka udah parai. Eh, nuan ngasuh aku madah ngagai iya? Aku ke nguji penyayau Iya ngagai aku, enti Iya nadai sayauka aku, ulih ba ulih badu pepangan aja. Pisika, Au, Ken, sapa nama pangan nuan? Dahlia. Pisika, Hello tu Dahlia? Ya, aku Dahlia. Tu sapa? Aku Dutor Jessica. Bisi orang sakit ra sakit. Sapa nama iya? Iya tu benung ba sepital. Iya nya Ken. Ken, sakit ra iya, Dutor Jessica? Aku datai ke sepital iya tu. Hello indu misi Rina. Bisi orang nama Ken ke baru tama hospital tu. Indu misi Rina anu ngu ai aku menda jadual nama nama Ken pa baru tama hospital tu. Daria berapa iya tama ke hospital tu dek. Indu misi indu misi Rina jam sepetu pagi tadi. Pa dini indu wat Ken. Inu mesti en meli wak laki eh terima kasih doktor doktor bisi menda sakit nama air ken doktor stesi madah nadai aku ngelarang nama pesakit ken minta ampun au aku pergi dulu bisi pengawa aku ke betemu ngan doktor jessica doktor eseneng pun madah doktor jessica iya bisi pawat ken dini endur wak iya bilik mawa Udah enda lurus aja bisi menda dua lurung sekali nya bilik ke kiba baru ulih petemu ken. Terima kasih dutul. Tu bilik ken. Nuan tu sapa? Aku Daria pangan ngai ken. Jess Jessica. Nuan meh pangan ngai ken nadai nyangka nuan tu baja amai. Sapa nama dutul? Jessica Aku aku dutul Jessica aku meh nyaga ken pa wan pa wat tu nuan Daria. Enti betul ti sika nama berita nuan. Maan neh nasit enu mai tua betemu sehari tu. Selamat bekelala ya tu si betul ti sika ulih aku tama ke wat ken. Tu sika tu si betul ti sika tam tama aja meh. Tahlia terima kasih doktor ti sika sama. Dah leh. Ke enda ninga amai amat. Amai enun ti sakit raya tu sulu. Sulu. Anu ninga ke aku. Ti sulu. Aku au aku meh enda liat tu pangan nuan ken. Ken pun. Sulu nuan enggai sayau ke aku sampai ke sertu. Penyayau aku sigi ba nuan belama anang meh nuan bejaku bekena. Sulu aku ulih nyangka seput semina semina aja sepedau aku pulai ke menua serega begulai petara ba langit. Pelangit Sulu, Nuan agi sayau ke aku sampai ke sehari tu. Penyau aku siga pa nuan belama meh jaku bekena Sulu. Pada aku nulis ensebut ke Sulu anang enggau aku baru agi laban aku nadai pa dunya tu agi semina tua ulih betemu pa menua serega. Bye bye Sulu. Sulu, Sulu, Sulu, anang meh ninga ke aku.

Ending Jessica sesama Ken. Nama utai tu mesa madah kan? Nama utai tu ria? Ken Ken. Dah ria pun madah dah. Nama utai nyadi Ken? Kaban nuan mesa. Nama utai nyadi Ken?